Shwmae 'na, a chroeso i'r Ysgol Ddigidol! Nawr, yn y wers yma, 'y ni'n mynd i fod yn dysgu fel i ddefnyddio J2 Code Visual trwy J2E er mwyn creu gêm bat a phêl syml fel hyn. Mae J2 Code Visual o fewn Just Too Easy yn adnodd ardderchog cog sydd ar gael i ni. Mae llawer gwell gyda fi ddefnyddio J2 Code i rywbeth fel Scratch, oherwydd mae'r disgyblion yn gallu arbed i gwaith a'u prosiectau codio i fewn i'w fy ffeiliau ar Just Too Easy mor hawdd heb orfod creu cyfrif ar gyfer Scratch ac yn y blaen. Os ych chi'n mwynhau y weithgaredd yma, yna dwi'n siŵr y fyddwch chi'n dwlu ar becyn codio un yr ysgol ddigidol. Mae pecyn codio un yr ysgol ddigidol yn cynnwys dwy weithgaredd gynhwysfawr gyda dros awr a hanner o wersi fideo sy'n arwain y disgyblion cam wrth gam er mwyn creu dwy gêm arcêd o'r 80au. Mae e'n lot fawr o hwyl. Nawr os hoffech chi gael mynediad i wers gynta pecyn codio un yn rhad ac am ddim, dyna gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio ar y ddolen dan y fideo neu ymweld â'r URL sydd ar waelod y sgrin nawr. Ac yna byddwch chi'n cael mynediad i fewn i becyn codio un ble byddwch chi'n gallu defnyddio'r wers fideo gynta a cael pip bach rownd i weld beth arall sy'n gael yna. Reit te, dewch i ni gael clatro bant ar y gêm bat a phêl yma. Ar dudalen J2 Launch, cliciwch ar y botwm sy'n dweud J2 Code ac yna byddwch chi'n cyrraedd tudalen gartref J2 Code. Ar y dudalen yma, cliciwch ar Visual, sef y botwm gwyrdd golau. A dyma'r prosiect wedi llwytho. Nawr, peth cyntaf sy'n angen i chi wneud yw sicrhau bod chi ar lefel 2 o ran y cod. Nawr, chi'n gweld beth sy'n digwydd wrth bod fi'n newid o lefel 1 i lefel 2, mae mwy o ddewisiadau yn ymddangos. A bydd angen lefel 2 arnoch chi ar gyfer y prosiect bach yma i ni wneud heddi. Y peth cyntaf sy'n eisiau ni wneud yw newid y pengwyn yma am bel. Felly, er mwyn newid ymddangosiad y nodiant graffig yma, cliciwch ar y tab gyda'r pengwyn arno fe, ac yna cliciwch ar y botwm sy'n dangos pengwyn gydag arwydd adio, arwydd plus. Yn y ffenest sy'n ymddangos, i ni'n mynd i chwilio'r we, felly cliciwch ar chwilio'r we, a mewn fan hyn, chwiliwch am y term Saesneg Tennis bol. Yna, dewiswch un o'r lluniau sy'n dangos pel yn unig. Dyn ni ddim yn moyn gweld y bat, y raced, yn yr achos yma. A clicio wedyn ar y botwm sy'n dweud iawn ar waelod y ffenest. A nawr, bydd y pengwyn yn cyfnewid am bel dennis. Gred. Nawr, dewch i ni gael ychwanegu cefndir i'r gêm. Felly er mwyn gwneud hynny, i ni'n mynd i glicio ar y botwm plus yma drws nesaf i'r tab Nodiant Graffig 1. Yn clicio ar hwnna ac yn symud i'r tab Gwisgoedd. Clicio ar y botwm eto, y pengwyn gyda'r plus. A'r tro yma, i ni'n mynd i ddefnyddio cefndir o'r llyfrgell. Felly sgroliwch lawr ac ar waelod y categorïau fe welwch chi cefndiroedd. Yn clicio ar hwnna, a dwi jyst yn mynd i ddewis hwn yr awyr las gyda'r cymylau gwyn, ac yna clicio iawn. Dyna ni, a nawr i ni'n gweld y bel ar y cefndir. Nawr, mae angen i ni labelu rhain, felly Cliciwch ar nodiant graffig 1, sef y bel, A ni'n mynd i ail-enwi hwnna i hel. Felly newid y testyn mewn mynd yn. Hel. Clicio'r iawn. Ac yna, i ni'n mynd i newid y nodiant graffig 2 yma. Clicio arno fe. Clicio ar y gwimplen. Ail-enwi. A dwi'n mynd i alw hwn yn cefndir. Clicio ar iawn. Iawn te, dewch i ni gael dechrau codio. Symudwch yn ôl i y bel Felly clicio ar tab Pale fan hyn, a i ni yn mynd i glicio ar y tab Cod. Dewch ni gael y bel i fawnsio yn gynta. Er mwyn gwneud hynny, cliciwch ar y llyfrgell cod cyntaf ar dop y rhestr sy'n dweud Symudol, ac yna fe welwch chi y pumed lawr yw Symud ymlaen wrth gant bownsio os yw ar yr ymyl. Cliciwch ar hwnna er mwyn ei ychwanegu fe i'r dudalen sgriptio, sef yr ardal fawr wen yma ar ochr dde y sgrin. Nawr, os dwi'n clicio i chwarae'r gêm nawr, mae'r bel yn mynd i symud unwaith ac yna stopio. Oherwydd, dim ond unwaith i ni wedi gofyn i'r bel i symud. Felly, os ych chi moyn i'r bel i symud drwy'r amser, mae angen i ni roi y darn yma o cod o fewn dolen, loop, sy'n mynd i ail adrodd a gofyn i'r bêl i symud ymlaen a bownsio os yw ar yr ymyl, drosto a drosto. Nawr mae'r dolenni yna'n dod o dan deulu cod rheoli, felly cliciwch ar reoli ac fe welwch chi fan hyn am byth gwneud. Felly dwi'n clicio ar hwnna. Nawr, be dwi eisiau gwneud nawr yw symud y bloc yma o cod, felly dwi'n cydio, clicio ar y bloc glas yma Llusgo fe, a fydd e'n ffito. Chi'n gweld hwnna? Mae'n tywynnu yn oren yn dangos bod fi'n gallu ffito'r bloc yna o fewn y bloc arall. Nawr te, dewch i ni gael trial chwarae'r gêm eto. Felly dwi'n mynd i glicio ar y botwm yma i fynd i sgrin lawn, clicio ar y botwm chwarae fan hyn, Iawn, mae'n symud. Ond fi'n siŵr bod chi'n cytuno bod yr animeiddiad yn eitha garw, yn gwe? Mae'n neidio tipyn. Dwi e ddim yn... Dwi e ddim yn esmwyth iawn. Felly er mwyn gwneud e'n fwy esmwyth, gallwn ni ofyn i'r bel i symud gyda cham yn llai. Felly yn hytrach na symud gyda cham sydd yn gant o faint, i ni'n mynd i symud gyda cham bach, felly rhywbeth fel 50, hanner y seis. Nawr os dwi'n clicio chwarae, mae'r animeiddiad ychydig yn well, ond wrth gwrs mae'r bel nawr yn symud yn arafach achos bod e'n cymryd cam yn llai. Felly er mwyn gwella hynny, beth allwch chi wneud yw symud y togl yma i'r dde. Chi'n gweld, dwi wedi symud y togl yma i'r dde, a nawr mae'r gêm yn chwarae'n fwy cyflym. Mae'r animeiddiad yn gweithio tipyn yn well. Iawn, dewch i ni stopio'r gêm gan glicio ar y botwm stop, a mae'n amser i ni nawr i ychwanegu'r bat, y raced. Gobeithio bod chi'n mwynhau weithgaredd mor belled. Os ydych chi, yna beth am wasgu y botwm hoffi o dan y fideo yma ar YouTube? A beth am danysgrifo hefyd i sianel YouTube yr Ysgol Ddigidol, neu athrawon, beth am ddilyn y dudalen Ysgol Ddigidol ar Facebook efallai? Iawn te, nôl â ni i'r codio. Dwi'n siŵr chi'n cofio, ond er mwyn ychwanegu cymeriad newydd, dwi'n mynd i glicio ar y botwm plus yma ar y top. Dwi'n mynd i chwilio'r we eto am y ddelwedd yma, felly dwi'n mynd i glicio ar y pengwyn bach, clicio ar y pengwyn gyda'r plus, a fan hyn eto nawr dwi'n mynd i fynd i chwilio'r we. Nawr, be dwi'n mynd i chwilio amdano yw arwydd tynnu ffwrdd, minus. Achos mae hwn am ni edrych fel y math o paddle dwi eisiau. Edrychwch trwy rhain, llwch chi sgrolio lawr a chwilio am ragor, ond fy hoff un i o rhain yw hwn draw fan hyn ar yr ochr dde. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna, ac yna clicio iawn. Mae hwnna nawr wedi cael ei ychwanegu i'r sgrin hefyd. Dwi'n mynd i lusgo hwnna gyda'r llygoden, clic, a llusgo hwnna lawr i weilod y sgrin. Iawn te, dewch i ni gael rhoi cod i'r bat. Dewch i ni gael enwi fe'n gyntaf, a gweud y gwir. Clico ail enwi, a ni'n mynd i alw hwn yn bat. Symudwch draw i tab cod y bat, ac yn y gêm yma mae'r bat yn mynd i ddilyn saith y llygoden, y mouse pointer. Felly te ble chi'n symud saith y llygoden, mae'r bat yn mynd i ddilyn e. Felly er mwyn gwneud hynny, mae eisiau chi eto i fynd i'r teulu cod symudol. Fe welwch chi, tua hanner ffordd lawr y rhestr, floc cod sy'n dweud mynd at saith y lygoden. Felly dwi'n ychwanegu hwnna i'r bwrdd sgriptio. Nawr chi'n sylwi, dyn ni ddim yn gweld cod y bel fan hyn, oherwydd i ni yn codio i'r bat. Mae cod y bel fan hyn, nag yw e? Felly, newch yn siŵr pan ych chi'n codio eich bod chi'n gwybod i bwy i chi'n rhoi y cod yma. Ni wedi wneud cod y bel, sef hwn, a ni nawr yn wneud cod y bat, sef hwn. Dewch i ni gael trial hwn. Nawr, chi'n gweld, mae'r bat wedi symud o'r gweilod lan i fan hyn, oherwydd dyna ble oedd saith y llygoden, pan nes i glicio i ddechrau'r gêm, ond dyw e ddim yn dilyn bellach. A mae hwnna wrth gwrs am union yr un reswm a pam oedd yn cod gwreiddiol ni'r bel ddim yn gweithio, mae angen i hwn i fod o fewn dolen, lŵp, am byth hefyd. Felly mewn â ni i deulu cod reoli, cydio yn y ddolen am byth, Ac yna unwaith to, i ni moyn rhoi y cod glas tu fewn i'r ddolen. Iawn te, dewch i ni gael drial y gêm. Iawn, fel welwn ni, mae'r bel yn bwnsio, mae'r bat yn dilyn saith y llygoden, ond wrth gwrs, does dim byd o gwbl yn digwydd pan maen nhw'n cyffwrdd â'i gilydd. Felly, dewch i ni gael rhoi'r cod yna, ac yna bydd yn gêm ni ar ben. Ni'n mynd i roi'r cod yma i'r bel, felly cliciwch ar tab y bel, a dyma ni fan hyn yn gweld cod y bel. Nawr te, beth i ni'n mynd i wneud yw, os mae'r bel yn cyffwrdd ar bat, mae'r bel yn mynd i newid cyfeiriad, dewis cyfeiriad gwahanol. A mae'r cyfeiriad yna'n gorfod bod Rhywle o fewn yr ystod o draw fel hyn, yr holl ffordd rownd i draw fel hyn. Dyn ni ddim yn moyn bod e'n bosib bod y bel yn gallu newid cyfeiriad er mwyn mynd trwy y bat. Felly ni moyn bod e'n mynd i ffwrdd wrth y bat. Dewch i ni gael rhoi ychydig o god newydd mewn man hyn. Y bloc cyntaf i ni moyn defnyddio yw cyffwrdd ar bat. Felly, agorwch lyfrgell cod sy'n hwyro A cliciwch ar yn cyffwrdd saith y lygoden, a newidiwch hwnna o saith y lygoden i bat. Os mae'r bel yn cyffwrdd â'r bat, beth ni moyn iddo fe wneud? Wel, ni moyn iddo fe i ddewis cyfeiriad newydd. Felly mae cyfeiriad yn dod o dan lyfrgell cod symudol. A dewiswch y trydydd bloc fanna, newid cyfeiriad i 0. Dewch o hwnna mewn yn hyn. Nawr, 0 yw syth ymlaen, felly dyn ni ddim yn moyn bod e'n newid cyfeiriad i syth ymlaen, achos dyna'r cyfeiriad mae'n symud ynddo fe yn barod. Felly, llusgwch y bloc gwyrdd yma i'r bin sbwriel ar waelod y sgrin. I ni yn mynd i ddewis bloc gwyrdd arall yn i le fe ar gyfer dewis cyfeiriad ar hap. Nawr, mae'r bloc gwyrdd o dan y teulu cod gwyrdd gweithredwyr. A, nawr te, dyw'r teulu gweithredwyr ar hyn o bryd ddim yn dangos y bloc cod dwi eisiau. Felly, mae eisiau i chi i newid draw i lefel 3. Cofiwch ar ddechrau y fideo, wnaethon ni osod hwn i lefel 2, mae eisiau chi nawr i glicio ar y cwymplen. a symud i lefel 3, sy'n dangos hyd yn oed fwy o lyfrgelloedd cod, ond nawr, o dan deulu gweithredwyr, chi'n gweld mae llwyth fwy o ddewis. Lawr yn agos i waelod rhestr gweithredwyr, fe welwch chi y bloc yma, cyfanrif ar hap o 1 i 100. Llusgwch hwnna mewn. Nawr te, beth ni'n mynd i wneud yw cysylltu hwn i'r bloc glas tywyll. Chi'n gweld mae'n gweithio fel darn jigso. A'r onglau sydd eisiau yno chi fan hyn yw minus 80 i 80. Nawr mae angen rhyw fath o bloc yno ni i gysylltu'r ddoi yma. Os mae'r bel yn cyffwrdd â'r bat, yna mae'r bel yn mynd i newid cyfeiriad. i gyfeiriad ar hap rhwng 1980 i 80. Felly, mae hwn eto yn mynd i ddod o dan reoli. Ac fe welwch chi floc arbennig fan hyn gyda seren arni. Dewch mewn ar bloc yna. A chi'n gweld nawr i ni'n gallu cysylltu yr blociau yma i'r bloc arbennig yma. Dewch ni gael dechrau gyda cyffwrdd ar bat. Mae hwnna'n mynd yn sôn fan hyn i'r darn jigsaw. Ac yna, Newid cyfeiriad yn mynd i fynd mewn tu fewn i'r cylch. Nawr, i ni'n mynd i roi y cylch yma, os cyffwrdd bat newid cyfeiriad, i fewn i'r cylch am byth, o dan y bloc symud ymlaen. Felly nawr mae'r bel yn mynd i symud ymlaen a bwnsio os mae'n rymel, ac os mae'n cyffwrdd y bat, mae'n mynd i newid cyfeiriad. A mae'n mynd na drosto, a drosto, a drosto, a drosto am byth. Dewch i ni gael trial ar e. Dyna'r bel yn bwnsio. A nawr dyma'r bat yn dod. A dyna'r bel wedi dewis cyfeiriad gwahanol. A dyma'r bat yn dod. A dyna ni. I chi wedi llwyddo i greu y gêm syml Bat a Phêl. Iawn, dyna ni, llongyfarchiadau i chi wedi cwblhau y gêm Bat a Phêl yma, a chi sydd wedi creu y cod yna i gyd ar ben eich hunain. Nawr cofiwch, os chi wedi mwynhau hwn, byddwch chi yn dwlu ar becyn codio un, ac os i chi moyn sampl y wers gynta yn rhad ac am ddim, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio'r ddolen o dan y fideo neu dilyn y URL sydd ar waelod y sgrin nawr.